Movie kan en ho tur hi a tak tak beh chhena siam a ni a. Dangal tih niin India kut chhuak film heti zat zinga sum thawk chhuak nem ber a ni mek. Cheng vei bel chesang neih zet he film hian a la lut a ni. Kan en chho dawn teh ang. Pa pakhat a hming Mahavir Phogathi a lo lang a. Haryana state lam mi a ni. Ka ni kum sangka zakua sawmruk tir lawm apiang niin inbuan wrestling a tui em em thin leh state leh national level ah pawh trophy lo dawng nual tawh tu a ni a, a tum ber leh chak ber ni kum khua chu khawvel huap inelna a gold medal lak a ni. Mahse a pian a hma hret kan tih sak thei awm e. A vanglai kum sangka zakua sawmriat chho ah kha chuan wrestling tih hmasawnna lam kha India sawrkar khan a la ngaihtuah viau lo. Chu chu thuhran nise. Inbuan kha eizawnna leh eihmuhna tlak tak tak kha a la ni tlat lo va, Mahavir kha a chhungte leh a then leh rual tha ten inbuan ban sana hna pangai zawng mai turin thurawn an pe ta fo mai a ni. Hreh tak chungin a hmangaih ber wrestling chu a ban san ta a, office hna a thawk zui ta zawk a ni. A tum ram International-a gold medal lak erawh a thlen tak loh avang erawh kha chuan a lung a dam tak tak thei lo va, a rilruah a thi thei lo a ni. Fapa ka nei anga, ka tih theih loh, International ah Gold Medal a la la dawn khawp mai, tiin a tum a ti ruh sauh sauh zui ta a ni. A banga a hlawhtlinna lo chan tawhna thlalak leh certificate a tar te chu a en vang vang a, chung zawng aia ropui la tar a tum ruh hle. Chumi ti tur chuan fapa a neih phawt a ngai. A nupui Daya chuan nau a pai ta ngei a. Fapa neih in beisei ran ran chunga nghakhlel taka faneih hun an thlir lai chuan fanu an nei ta tlat mai. A mengah chuan Geeta an sa ta a ni. Ka ti hun lai khan hmeichhia tih leh wrestling tih kha thil kal kawp thei lo anga ngaih a nih lai a la ni. Wrestling kha mipa pual anga ngaih a la nih tlat avang khan fapa neih ngei Mahavir khan a mamawh a ni. A khawmi te chuan fapa neih dan technique hrang hrang te chu an han share vel liam liam a, thahnem an lo ngaihpui hle. A nupui chu a lo rai leh ta a, nau a lo pian chuan hmeichhia bawk a hmingah Babiti an sa leh ta a. Mahavir hian mipa hming phuahsak tur fapa a mamawh tak zet a ni. A vawi thum nan an nu chuan fanu bawk a hrinsak leh ta. A vawilinah pawh fanu bawk. Mosolmante chu ni se a nupui hi a then phah hial emaw, nupui dang a lak luh phah duh hial emaw a niang chu. Mahse, chutiang em chuan Mahavir hian a ti zui lo va. A banga thil tar zawng zawngte erawh chu a la thlat ta vek a. Mahavir hian. Ka thil duh leh tum te hi ka tana khuanu remruat a ni lo a nia nge? tiin lungawi lo tak chunga lungawi zir chu a tum ta a ni. Kum lo vei fe hnuah chuan Geeta leh Babita te unau pawh chu naupang fel tak an lo ni tawh a, an pa Mahavir strict lutuk erawh an hlau thei hle. Tlai khat chu Mahavira office bang chu buaina in a lo hmuak a. An thenawmnu hian a fanu te kha a lo chhuah chal mek a lo ni. Thil thleng chu, Geeta leh Babita te tang dun chuan an thenawmnu fate pahnih chu insualpuiin an lo sawp ji zek a ni awm a. Mahavira chu a thinrim hauh lo. A fate khawsak dan chuan nunhlimna thuruk a pe ta hlauh zawk. A thutmun an rem fel te te a. Khang tlangvalte insawi sak dan chu min han saw teh u a ti ta a. An kezen mipa pakhat hmang chuan an insual dan te chu an han zir chhin vel ta a ni. Mahvir chuan an che vel chu a lo thlir reng a, hun rei tak nui tawh mang lo kha a lo nui khir ta var var mai. Fapa neih kher a lo ngai lo a nih hi maw, khairaw tiin a ngaihtuah ta a. A fanu dei chhir hriam. A tum ta ni. Amaherawh chu sawi tawh ang khan ka tih hun laia hmeichhiate dinhmun kha chu naupangte an nih laia pasal neih daih em aw. Eirawngbola inchhung sek rek khawih kha a ni deuh mai a. Mahaviran a thil tumte an nu a han hrilh chuan a ni ngei pawh chuan a lo hlauthawng lawk hle a. Thenawm khawvengte mit mai ven a na dawn mang e a ti a ni. Mahavir chuan kum khat tal training ka han peng a. Anmahnia hmasawtna leh beisei tur a awm lo a nih chuan Wrestling kawng zawh turin ka nawr lui bik lo vang, a ti ta ni. Mahavir hian a tum hi kaltlangpui a tum lui tak zet a nih chuan a tuang a tih chah deuh chu a ngai dawn khawp e. Tuk khat chu Mahavir hian a fanute pahnih hi zing hma tak darnga ah a kai tho ta a, pawnah chhuah puiin pani puri hi a ei tir dun ta a. An han ei hnu chuan Mahavir hian thukhauh tak a pe zui ta ni. Tun chinah chuan thil mawm leh hmui hmer lam chi reng reng in ei tawh tur a ni lo. Nitin training kan nei ziah ang a, ka thu in awih hle tur a ni. An pa hi an hloh nasat em avangin a thu an zawm lo ngam lo. Tuktin mei chuan kilometre eng emaw zat an tlan ta zat zat a. An hmeichhe thuamhnaw te chu tlanpui a rem lo tih a lanchian tak hnuah chuan an kezen mipa thawmhnaw chu hawhsakin kekawr bul an ha zui ta a ni. Hmeichhe tar kekawr bul hak kha khati hun lai khan thil mawi tak a la ni lo. Mipa ang maia a fanu te a train chu mite chuan an sawi duh ta hle mai a, hmangaihna nei lo, mipa leh hmeichhia nihphung in an lohna hre hrang lo te an lo tih sak a. Mahse mi sawi sepna zawng zawng te chu an pal tlang lui ta zel a ni. An taksa tihfit nan insawi zawina chi hrang hrang a tihtir hnuah chuan inbuan dan a zirtir a lo hun ta. An khua inbuan zirna hmunah chuan Kalin a fate teltir ve chu a va dil ta a, an ni erawh chuan an lo nui a, Wrestling te chu mipa te pual a ni an lo tih san a, Mahavir erawh a beidawng mai mai lo, amah ngei chuan inbuanna hmun tur chu a siam ta sauh sauh a, turawn pakhat dawngin i fanute hian mipa an buan tur a ni tih chu zawmin an tupa Awmkar chu hman tangkai a tum ta ni. An han inbuan ta ngei a, awmkar hian tir lamah chuan a hneh hle a, mipa tha nge nge chu a lo tam zawk a ni. Mahavir te hi Hindu kulmuk tak an nih angin sa ei lo mi, vegetarian, an ni a. Chak tha tur chuan a fanu te hian sa an ei a tul niin a hre ta a. An nu hian a remti viau lo. Chutichung chuan sa dawrah kalin sa a va lei a. Gita te unau chuan sa an ei chho tan ta ni. Ni khat erawh Geeta te unau hian an pa hnenah kalin an vuina thu an thlen ve ta a. An training nasa lutuk hian an taksa a ti chau a, an lehkha zirah nghawng a nei ni tih thu te chu an hrilh ta a. Chu mai bakah chuan kan sam te pawh hi a chhiat phah a ni an ti bawk a. Mahavir chuan uluk taka lo ngaithlain a chinfel dan kawng a ngaihtuah ta a ni. A chinfelna tha tak a hmuhchhuah tak chu an sam tan sak a ni. A fanu te tap chung chung chuan an sam chu a tan sak ta a, mipa naupang ang mai an lo ni ta. Hmeichhe sam tawi an han hmuh chuan mite chuan an hmu duh hle. Tumkhat chu Geeta te unau chuan an training tur thulin a rukin inneihna an kal ru ta a, an ka zen awmkara sawm te an ni. Nuam ti taka inneihna hmuna an lam vel awn awn lai chuan Mahavira a lo lang ta thut a. Discipline tichhetu tiin awmkar chu a beng ta siah mai ni. A hnuah chuan Geeta te unau chuan tap chungin an pa thunun dan an inzia leh an thawpik zia te chu sawiin an inbunruak ta vel a. An cousin hmeichhia pasal nei ngaihdan erawh a dang thung. Tuna kum sawm pali mi chauh ka la neih a, ka nu leh pa te erawh chuan pasal min neih lui tir a. In pa erawh chuan hlawhtlitna in chan theih nan nasa takin training a pe thung cheu a, in nun hi ka awt viau zawk asin, tiin chu thu chuan Geeta leh Babita te unau rilru chu a thlak sak chiang hle. A tukhua lo vah chuan Mahavir chuan a fanu te pahnih thahnem ngai taka training an lo neih dan te chu a va hmu a. An unaupa awmkar te pawh kha an thruai vir nawk nawk thei tawh a ni. Ka fanu te hi an inpeih ta tiin wrestling thiam tak tak nena inbuanpui turin wrestling lam buaipuitu te chu a va pan leh ta a. An ni erawh chuan a hma ang tho khan mipa tan chauh ni inbuan hi an lo tih san leh ta a. Mahavir erawh chuan hmeichhia leh mipa inbuan lai hi a la awm ngai lo va. Mite en chak zawng tak tur a ni. Entu pawh an tam phah em em ang, a ti ve tlat a. An remtih sak ta a ni. Inbuan ni a lo thlen chuan a sawi ang ngeiin mi zatel inbuan en tur chuan an lo pungkhawm a. Geeta chuan a inbuanpui tur chu a thlang ta a, an zinga a chak ber a thlang ta mauh mai. Mite chuan an beisei sang viau lo. Mahse, an han inbuan chhoh hnu chuan hmeichhia zawk chuan a bawhthlawh thei ta fo mai. Mite beiseina a khum chho a ni. A tawi zawngin sawi chho ta zel ila. Geeta hian amah aia lian leh chak zawk mipa ho chu a inbuanpui chho ta zel a. A thiamna leh inrin tawkna te pawh a pung chho zel a ni. Tournament hrang hranga a lawm an lakte chuan an bang chu a chei mawi chho ve zui ta a. Gita thlen chin chu a sang chho zel a, India ram pumpui intihsiakna te a tel chho ve ta. A pa nen chuan an bei ngawrh hle a ni. Mipa a inbuanpui nasa thin bawk a, A tan chuan hmeichhe tam tak chu hneh an awlsam phah zui hle. Junior level ah te chuan a champion chho a. Senior level a a chho hnuah pawh chuan gold medal a la chho ta mawlh mawlh a ni. An khawmi te chuan nasa takin an lawmpui thin. International lam an hawi chho tan ta. Amazon zel nan tiin Mahavir hian Geeta hi sawrkar siam coaching ah a kaltir ta a. An coach Pramod erawh a buaithlak chhoh hmel khawp mai. A fanu chungchanga thu hril duh a neih te chu Pramod chuan a lo ngaihthlak sak duh lo ta vel a, mahni thu duh leh a duhdan tha ber nia ngai mi a lo ni. Pramod chuan nula ho chu diet an lo neih dan te leh an technique zawng zawng te chu theihnghilh vek turin a ti hlawm a, a duhdan angin a thar lakin thil kal chhoh pui a tum ta a ni. Guitar hratna ber chu mi a tak a ni a. Chutih lai chuan an kawchian kovin defensive-in khel rawh a ti thung a, a thu chu a zawm ta a ni. A boruak thar dan chu a danglam chho ta hle. A pa kaihhruaina anga discipline tak nun kha a nei zui ta lo va, Geeta pawh hi a inthlah dah chho zui ta deuh a ni. Zing a tho tlai fo va, a duh ang zawng apianga ei te chu a ching zui bawk. A unau nu Babita pawh kha a lo upa chhovin national level khel turin a lo inpeih chho ta. Ani hi chu apa hian a la train chho a ni. Geeta chu chawlh neiin an khuaah chuan a la hawng a, a sam te chu a lo sei viau tawh a ni. Apa nen chuan inhnialin a technique thar a that zawk zia te chu a sawi vel a, a pa zirtir dan te kha a lo hnawl fel der tawh mai a lo ni. Chutih maw tiin an pa fa chuan inbuan zai an rel ta a. Mahavir hi a lo upa in a lo intha zo tawh lo bawk nen, a fanu zawk hi a ngam ta meuh lo a ni. A chang tha tak tak duh loh te pawh a ni thei e. A tukah chuan Geeta chu thu tam sawi lo chuan a kal leh ta a. Australia ah khawvel huap inbuanna chu a lo awm a, hun rei tak chung a pa leh Geeta lo dream reng tawh thin kha a ni a. Amaherawhchu chiang tak maiin Geeta chu a chak lo nghal. Chutih lai chuan a nau Babita erawh chuan National level ah Gold Medal a lo la mek thung a. Thlahliam leh nu chuan Geeta chu International match dang a nei leh a, a chau lo leh zui a. Hetih hian khawvel huap inelna a tel vawi nga chhung chu a zawnin a chak lo a ni. A technique thar kha a dik lo ni ngeiin a lang. Mahni lo mah a rilru hniam tawh sannak a laiin a thu a zawmsak an coach Pramod khan International level hi i tana ruat a ni lo ania nge a lo tih sak a, a nun hniam lai ber chuan a buaina ching feltu tur awmchhun hriat chhuah a nei a, chu chu a pa Mahavir a ni. A pa chu an phone ta a, a nenah chuan inbun ruakin a tihsual zawng zawngah ngaihdam te chu a dil zui a, a pa thu ang ni lo technique a hmang te kha a dik lo tih a hre chhuak a ni. Kum chanve hnuah Commonwealth Games a awm dawn a, Chu mi chu thlir ran chungin a inbuatsaih chho ta. A sam chu a tan tawi leh ta phawt. Pa ber pawh a ṭang khawp mai. A fanute trainingna hmun Punjab a awm Patiala khawpuiah chuan thlawk lutin in a luah ta a. A fanute pahnih chu zingah chhuak ruhin a pa hnenah chuan an kal a. Darkar hnih ṭha vel chu a pa duh ang takin an training ta ṭhin a ni. Hun engemaw chan hnuah chuan an khawsak dan chu an man chhuak ta a. Mahavir chuan ngaihdam dilin, Tun chinah an tih dan an bansan tur thu te chu a tiam ta a ni. An hrem lo hlauh. A hringa hrana an inzirtir theih tak si lovah chuan online hmangin an inzirtir ta a ni ber a. A pa hian guitar chak lohna video te chu lo zir chiangin a tihsual te chu a hrilh ta zel a ni. Commonwealth Games chu a lo thleng ta. An inbuan hun a lo thlen chuan Geeta hi a tlawm zawkah a ṭang chho ta tlat mai. An coach Pramod chuan an chawlh lai chuan defensive deuhin khel rawh tih a hrilh a. Chutih lai chuan audience lam aṭang chuan a pa Mahavir kha lo avin, A tak rawh Geeta, a tak rawh a lo ti ve thung a. A pa thu chu zawmin a theih tawp chuahin a bei ta chiam a, a chak zui ta bawk a ni. Semi final hial a thleng chho ta a. He stage ah hian Nigeria nula tumin an inhneh tawk khawp mai. A tawp lamah erawh guitar zawk hi a van nei a, a chak zui ta a ni. A hnuah chuan guitar hian a chakna thuruk chu a pa thu zawmin attacking game a khelh thin vang a nih thu a sawi a. An coach Pramod hi a lawm vak lo. Final a tum tur hi Geeta hian a hmain tum hnih a lo hneh tawh lo va, Australia lam mi a ni. Final a lo nih chuan mite chu an lo kal khawm ta a. Pramod khan ruahmanna lo siamin Geeta pa Mahavir chu room pakhatah hian a kalh khum ta daih a. Geeta chuan a pa thutna thin a han thlir chuan a seat chu a lo ruak a ni. Insual chu an tan ta. Round khatnaah chuan hma a hruai ta phawt. Round hnihna erawh a tumpui nu a chak ve thung a. A round thumna pawh chuan Geeta hi chak lo zawk a ni chho va. Four zero laiin a hnufual a ni. Second kua chiah a awm ta. A pa in point nga hmuh hluai theihna a lo zirtir tawh thin kha a hre chhuak a. Chumi hmang chuan a tumpui nu chu a bin let thei ta hlauh mai. A last round ah chuan five four in a chak ta a ni. Best of three ah two one niin India hmeichhe zinga khawvel huap wrestling inelna a gold medal la hmasa ber a lo ni ta a ni. A pa hmel a hmu loh erawh a lunglawm a kim lo. India hnam hla chu play niin chu ri a lo hriat chuan Mahavir chuan a chak zawk a lo hre ta a. A tanna lo hawnsak tu an awm zui ta bawk a. An pa pathum chuan hlim takin an inkuah ta a ni. Coach Pramod erawh riang takin a lo awm zui a. Film a nih angin a tihhmuhnawm nan thil thleng tak tak ni lo, he movie ah hian telh zeuh zeuh a ni tih hre ta ila. A tak tak ah chuan Mahavir hi khung beh a ni lo a ni. Tunah a tak tak lam lo hawi ta ila. Geeta hian Olympic te a khel zui a, Lawmman erawh a dawng phat a lo. A u naunu pawh kha a u in gold a lak tum khan silver a lo la ve thung a. Kum Sang ni sawm pali ah erawh gold a la thei thung a ni. Pa ber Mahavir Phogat hian kum sang ni sawm paruk khan India rama Cotsden Award an dawn theih sang ber Dronacharya Award a dawng ve bawk a ni. Pa ber in pumpekna zar an zo khawp mai.